Togħġbok? Sabiħa?
Għal Eugenio, l-papa ta' Pippo. Għax għandu kollezzjoni vera sabiħa ta' ħġieġ artistik u għat Taf int, intelagħlu xi ħaġa tal-ħġieġ Maltija. Kemm għandu żmien il-papà ta' Pippo? Ikbar mill-papà tiegħi, imma għadu tajjeb, taf. Imma Pippo jgħid li t-tip jgħaġġibhom ftit, taf int, dak it-tip ikollu riħ u jibda jħoss li għandu bronkite. Imma dik tkun skuża tajba xi kien ilu ma jara 'l Pippo. Għaliex Pippo jsifer spiss. Jqaw, iħobb iberbaq. U le, għall-business biss isifer, daqs kemm hu bil-għaqal Pippo. U jaf isajjar. Meta jkun Malta, dejjem hu jkun ried isajjar, riflettiha, għax jiddejjaq jiekol barra. Jippreferi ikel hekk każalinga ngħidlu jien daqskemm hu fit, u dejjem jgħidli kif kienet issajjar il-mama tiegħu, ħadd. Maltija hu kienet? Eħe, kienet intaqgħet ma' Wġenjo, l-papa ta' Pippo wara l-gwerra.
Kif ma qatt ma għadtli xejn mart fuq Pippo? U taf int trid. Ma kontx naf X'se naqbad nagħmel? Messa taf.
U lil Pippo tafu sew. Franco Fenek Taljana ċertani li qatt ma kien miżżewweġ. U ma avżani wkoll li jgħir ħafna u veru ta' għax meta nkunu barra x'imkienu jħares li xi ħadd idu misaqsi mid-domanda jsaqsini u jċebbilli spiss. Mura ra kont tat-telefon mela. Veru.
Ħafna drabi jċempilli hu biex jgħidli fejn sa nkun, biex inċempillu jien biex ma qgħodx idejjaq il-familja ta' John taf int. Bil-għaqal Pippo, veru bil-għaqal. U x'tistenna għandu żewġ fabbriki u tliet mitħaddiema.
Allura Kif qed ħassok imma inti għaj? Eċitata u daqsxejn imdejqa u ta' fint sanħalli l-papa u l-familja. Muħallik mid-dwejja, issa. Le, ta' fint trid u hekk sa nitlaq. U taġġibiex, issa la tasal Milano, kollox tinsa, qed ngħidlek jiena. Nipprova.
Ħa ngħidlek, l-ewwel se joħodni Venezja. Eh, erba' tiem hemmhekk kan taħbib tiegħu għandhom villa. U mbagħad wara se joħodni Udine, ħames tiem hemmhekk għand il-kuġini tiegħu. Wara ġimgħa Bolzano għal tizzija u fl-aħħar sal-morru Innsbruck l-Awstrija għand xi partners tiegħu. Fuq xi gondola le? Le, Pippo għall-business biss tajjeb. Ġentili kemm tridu imma mhuwiex romantiku. Mhux romantiku?
Taljan mhux romantiku? Qatt ma smajta tieħu ejja mar.
Ira li l-ajruplan ma jistenniex, Sinjorina Zambu. Imma Milan qed jistenna fuq ix-xwieq, eh? Għajdli, għajdli. Ejja Martins, nistgħu mmorru. Ivi, vimxi, hu Milan, oqgħod attent għax ġejja ċkejkna tiegħi wara ma jiġri li xi ħaġa, eh? Issa. Imxi. Iva, tlaqna.
Tlaqna.
Għaw, ġol.
It-tfal mhux hawn? Le, attwalment kienu hawn ma imma ħarġu u jien warajhom taf. Warajhom xiex?
Nisbarazza warajhom. Iva laqqas ma ma. Hu wieħed minn hawn ħa ħa xutta.
Marija fejn? Marija ċerper Peter u telqet tiġri l-barra hux. U Victoria?
Victoria marret għand Sharon għadu jistudjaw fl-imkien u Tony qiegħed fuq jistudja wkoll. Ara ħalli ma nbiddel fuq issa nara jien il-biċċa xogħol.

Eh, aħjar ma titħolx f'tiegħi mela.
Xi ħadd ħaseb għalik illum? Jien. Mela Marija ma preparat xejn. Mhux ġatlek illi Marija ċemplilha Peter u telqet tiġri l-barra. Għandu bżonn mela għaliex naqsuh xi nies u jrid iżommha bħala courier dal-jumejn. Iva, meta jekk Marija qiegħda għand Peter min ħa jsajjar? Jien allura, jiena ma nafx insajjar. Sandwiches nieklu llejla. U soppa tal-pakkett, dik naf nagħmilha taf. Iva, dika tuħu kazzola, timliha bl-ilma. Mbagħad poġġiha fuq il-kuker hawnhekk. U sakemm jiftaħ jagħli tiftaħ il-pakkett imbagħad. U mbagħad meta jagħli, Tal-pakkett titfgħu ġol kazzola u toqgħod tħawwa tħawwa tħaw. U iva Victoria tista' tik daqqa tit le? U le dika meta jkollha ftit ikel ċilis biss issajjar, imma għandha ħafna x'tistudja wkoll ta'. Iva ma dan dan huma ħallew hekk. Iva qed nipprova nisbarazza minn warajhom, jien xi trid tagħmel. Mhux sewwa dan, mhux sewwa jeħtieġ nara kif nagħmel u nkellimhom. ċerti affarijiet jistgħu jirranġaw ruħhom taf. Imma ħasil, mogħdija, tindif tad-dar. Ċerti affarijiet jien ma nafx nagħmilhom. Ħalli f'idejja pa.
Issa nkellimhom jien. Insomma, aħjar ma tkellimhom xejn taf. Għax għandhom jgħin jaħsbu li issa li għax m'hawnx tsiedhom martes, ħajjithom sa tinbidel. Eh, imma jekk hemm bżonn.
U le isma' min nitkellimhom xejn għalissa. John, min jaf, Min jaf kieku ndaħlu seftura sakemm tiġi Martes lura. U ħallina pa ma tarax. Mela dik se tikkontrollhom. Eh, imbagħad jiena kif se nħallas paga ta' seftura. U għal daqshekk tħabbix rasek m'hemmx il-pensjoni tiegħi kull ma tkun trid tagħmel toħroġ xi ħaġa żgħira mal-pensjoni tiegħi. U le pa ma tarax. U isma' minni ara nġibu avvis fil-gazzetta illi għandna bżonn seftura. Eh, imbagħad li tfal inġalhom jorganizzaw ruħhom u seftura ta' waħseb id-dar. Eh? Tgħid.
U da mhux sakemm tiġi martes lura biss, eh? U meta tiġi lura u terġa' tmur. U forsi għal kollox.
Mbagħad naraw. Le, le, din kajmana wis, un baddar ritrat li bate, għaw, xara, isom Ja, naħseb ila ġimma ma tinħasel.
Di naħseb qatt ma ħadmet ta' housekeeper nan jew seftura. Kalli nara.
Ah, ah. Araw din, araw. Jiena mara terba 30 sena, hej. Naħfil sajjar, naħsel ħwejjeġ u nħosib it-tfal. Però ma sax niġi wara, ma sej waħda tal-injam. Moħħok fiċċajt inti l-ħin kollu, taħseb li qiegħed it-teatru ħin kollu jew. Ara, xidilkom minn di. Għana. Għana, għana. Araw di, ara. Jiena tfajla ta' 25 sena. Ħdim ta' babysitter u housekeeper. Issibu fotokopja ta' rekomandazzjoni minn din il-familja. Ġipi law ħanna rajin. Mm, ida xej wahda eh, fuq taħħa zzejiet. Iva ma la tikkwalifika mpoġġu għamat tajbin. Eh, yes, nannu.
Xiskot kwil.
Eh, Jena mara ta' 50 sena. Ili naħdem ta' housekeeper għal dawn l-aħħar 30 sena, naf inħejt, insajjar, nieħu ħsieb it-tfal, nagħmel faċendi tad-dar. Qiegħda napplika għal post illi rriklamajtu fil-gazzetti tiegħek, eċċetera, eċċetera. Hemm ritratt ta' Hanan.
Iva, hawn nara. Mm. Na. Mm.
Ti għandha żmien aktar minnek. Ah, jara għalik, ħelu. Mela, impoġġuha mat-tajbin għax tikkwalifika wkoll. Tajjeb hekk? Mela issa niddeċiedu lil min se nagħżlu. U daqshekk. Imma irridu ngħidulhom taf li dan mhuwiex xogħol permanenti. Imma mhux se jiġi jaqduna nan, mhux se jħallu x-xogħol li għandhom biex jiġi jaqduna sakemm tiġi lura t-tija Marta. Le, le, ma nispjegawlhom kollox, taf, hekk l-aħjar. Wara kollox imbagħad dan għandu mnejn biex jispiċċa jkun xogħol permanenti. Marija, mort jamplina, trid? Jien. U mela jien, inti kbira u ġew ħafna, dan xogħol tan-nisa. Ma jien għandha ħafna xogħol ekstra Peter. Ikollok tarhom waħdek, nan. Kollo sew, kollo sew, iġborhom kollha f'ġurnata waħda ħalli narhom kollha flimkien, tajjeb hekk? Mm. Nan.
Kemm tidher li għandha żmien Mrs. Borg? 20, 25? Somma, xi daqshekk u. Mela nirranġa li kun hawn jiena biex nagħtik daqqa titok. Ej, si si Selma ngħidlek x'fejn tkun. Ċempel Marija.

Iddeċidejt. L-iktar waħda effiċjenti hija Ġannina. Mhux Claudette Nan? Ton, jien wara l-effiċjenza qiegħed u mhux wara l-induraturi, fimt? L-ewwel Ġannina, it-tieni Charlene u t-tielet Carmenina.

Marija, għaw Ġannina. Mela, inti Ġannina Bartolo mill-belt u lesta taħdem il-ġurnata kollha, u x'taħseb? Iva, basta mhux fit-tard, jina sal-erba naħdem. Tajjeb, eh, biżejjed, biżejjed. U xrata?
Jina nieħu biz bil-lira u nos fis-sija, se kemm ma naqbis l-erba. Eh, fuq hekk m'hemmx problema.
Għandkom post ħelu hawnhekk, imma imnalla ma nsuqx għax it-triq mimlija karozzi U ma ssibx fejn tipparkja. Qisu l-belt. Kullimkien iswed bil-fuel u l-exhaust. Sakemm ma ngħidux tnaddaf imqar darba fil-ġimgħa. Biex ngħidlek is-sewwa Sur Sammut għandek il-faċċata għandha bżonn tibjida. Jekk trid għandi ħija bajjat inqabdu lilu biex ibajdilkom. Iva, iva.
U ħaġa oħra, Jiena nemmen ħafna fid-dixxiplina.
Ħaġa tajba. Ili ngħid li f'din id-dar jeħtieġ ftit ta' dixxiplina. Jiena dejjem insostni li fejn hemm id-dixxiplina hemm l-għaqal. U għalhekk, jekk se nibda nieħu ħsieb din id-dar, nistenna l-kooperazzjoni ta' kulħadd. Mela ħasbitna li qegħdin fl-armata di. Insomma, ftit ta' disciplina ma tagħmlilkomx ħażin lilkom. Ara, li t-tidi ġaditlu l-handover di. Jina, kull fej kont dejjem kont insostni mal-ġenituri biex iżommulhom it-tfal, għax ilhom it-tfal jagħmlu li jridu u malaj jitilgħu fuq raskom. U bil-ħażen kollu li hawn barra, ma tantx tista' tafda, mhux hekk? Eh, kollox sew, kollox sew, Ġannina, ara, issa tispjegalek kollox it-tifla kbira tiegħi Marija. Eh, Marija fidejk. Jien, Jien ser nispjega. Fejn huma l-affarijiet? Kif taħdem il-washing machine? Dik fuq qiegħda.
Fuq il-bejt? Le, fil-kamra tal-banju. Allura se jkolli noqgħod inqandel il-ħasla mxarrba sa fuq il-bejt?
Tistgħu tgħiduli x'intom tagħmlu hawn? Qed nagħmlu bħalek, qed naħarbu mill-Gestapo.
Miss, Miss, irrid inkellmek. Jekk trid li nimxu tajjeb flimkien, hemm bżonn li ssegwi ċerti regoli, bħal pereżempju meta tlesti minn xi platt jew kikkra battalhom u poġġihom fis-sink. U l-kamra tiegħek trid tirranġa. Dalgħodu dħalt fiha u sibt mandra, ħwejjeġ ma' kullimkien. U ħaġa oħra, Sibt il-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin wara l-bieb tal-kamra tal-banju. Nista' nkun naf x'kienu qegħdin jagħmlu hemmhekk wara l-bieb tal-kamra tal-banju?
Għax tajthom fil-linen basket, imma rajt ħażin u waqgħu mal-art. Għamilli pjaċir. Jiena m'iniex biħsiebni nerfa' l-ħwejjeġ ta' taħt tiegħek maħmuġin b'idejja. Mil-lum 'il quddiem

X'ġara Sur Tony? Dak, x'inhu? Minestra. Ja, minestra, ma nħobbiex. X'jiġifieri ja xi ksuħat? Daqsxejn minestra tajba daqs kemm fiha sustanzi, kif jista' jkun ma tħobbiex? Għax ma nħobbiex għal jinsi nagħmel xi ħaġa li jara, sejda.

Sej, jekk ma tkunx tisimgħek għandha widnejha daqs tal-jufa. Meta ma. Ġannina, ma tafx tgħidli fejn hija l-biċċa tal-art u l-barmil hekk jogħġbok hux. Fil-bitħa, mhux hemm posthom.
Ejf, ejf, għadha xfuq. Ġannina, hemm sħab ħobża.

Fejn ma reġġalli? Fis-salott. Naħseb li għajjajtux. Fiex jien iġi sinjur mix-xogħol? E, dal-waqt ikun hawn, imma ma naħsibx li tilħu hawn inti. Le le, hawn se nkun, ħanoqgħod nistennih. Iva, stennih kemm trid. Jiena sammur insib lil Marija biex tgħidli biex inneħħi ż-żebgħa mill-fili għax ma tista' tmur b'xejn.
Iqsimaw.
Ġara.

X'intom tagħmlu hawn ġew, eh? Għandna sit down strike. Mela ħsibtu qegħdin l-airport. Le le, mhux aħna ġannina qed tagħmel sit down strike. X'għamiltula?
Xejn, ma nafx għalfejn taġibu daqsek. Veru taf ta' zilhom nanna l-housekeepers. Għax ma tfaċċu għex maħmudin fil-linen basket, tajx kemm gergret. John, għax ma tmux tkellem ħajt.

Giannina, inqala' xi ħaġa.
Sinjur, jien ma jistax ikun li nibqa' hawn jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin hekk. Il-ħasla għadni m'għamilthiex għax kulħadd qalli b'li kollox ta' taħt fuq. L-art għadni ma ħsilthiex għax wara nofsinhar min ġej u min sejjer u l-ftit li lħaqt ħsilt reġgħu ħammġuhieli. L-ikel għamilt daqsxejn minesta tajba u 'l ħadd m'għoġbot ħlief lil missierek. Issa wasalt biex imur id-dar u qisni m'għamilt xejn għax kulħadd iħarbatli l-ftit li għamilt. Ġannina ħu paċenzja. Inti ma tafx kif inhuma t-tfal. Le, ħadt paċenzja biżżejjed. Jiena ma ġejtx hawnhekk bħala seftura imma biex nieħu ħsieb il-familja tiegħek. Ma jistax ikun li naħdem f'ambjent bħal dan. Tina ċans nidraw. X'tidraw, tidraw.
Għadni qatt ma rajt familja bħal tagħkom, diżorganizzata u bla dixxiplina. Aħjar nitlaq qabel ma ttini xi ferneżija. Ġannina, Ġannina. Iva, hekk kalma ftit. Eh, taħseb li ma nistax insibu mezz ta' ftehim? Le, Sur Samut.
Sur Tony, xin tagħmel warajja? Le, għax kont qed nuri l-Marija x'biċċa ta' buda għandna fuqha. Illa mi daqsi xini, veru. Mm. Qed tara sur Samut? Kollox biċ-ċajt jieħdu! Qed tara x'għamilt issa tom, keċċejta. Mhux issa Hitler.
Eh, Ġanni, la, arġa' ħsibha. Le, saħħa u nawguralkom. Imintom nofs tużżana sefturi għandkom żona u ġew. U miskina dik li tiġi seftrilkom. Fil-każ nemigraw il-Ġermanja. Tnax il-lira mela, sinjur. Ejvi. Eh, tnax il-lira hawnhekk eh, l-estate umlok eżatt kemm ħdimt.
Grazzi u saħħa. Jaħol il-ġeneral.

Namillek sandwich hi. U mela, taf li għandek xarek pal ta' għalba pajetti. I dejjem hekk nagħmlu ta' għax oħti żgħira bdiet tagħmlu hekk u billi għandi l-istess figura tagħha jidha. Eh, u kemm għandha żmien oħtok iż-żgħira? Aħna tnejn ħobbu l-moda, issa qalu li li diħel sew xarek l-States, eh. ma jinqatt ma mort l-States ta'.

Pa, wasli Charlene għandha top veru ħelu. Da minn meta bdejt ifhem fit-toppijiet int. Bonġu Charlene. Eh, good morning, coffee tea, Mr. Samu. Lele, grazzi, diġa ħadd jiena. Eh. Ma deb bżonn xejn, u xek? No, you know, għax kont ngħid id-dadi, ma marriċ eh, intefu mir-resting, għandkom bżonn ta' xirja ta'

Let me change whatever's wrong And make it right, make it right Let me take you through that wonderland That make you Isma ħija Mr. Sammut, insa tibqa li għax nrid innaddaf ta' you know. Eh, le, le, jina eh, bħallum eh, noħroġ nagħmel il-passiġġata ta' ġiġmili tlieta qabel in-nofsija ma niġix hawnhekk. Umbagħad noħu xi ħaġa ħafifa u nitla' nistrieħ. Int ma jonqsok xejn, xbejn? Le, ma jonqosni sew sewwa tagħmel tmur tgawdi ta' jiena iva. kollox under kontroll għandi. Iva, iva, sewwa ċaw. Bye bye. Bye bye. Bye hey. Bye bye. Bye bye. Mr. Sammut hey, see you later.

Spiċċali l-gass ħija u ma stajtx insajjartha. Mbagħad Mister Sammut in-nannu sabuli, kien qiegħed maħbi wara l-bieb tal-bitħa. Kemm kont imħabbta! Hawn x'tagħmel f'din id-dar taf? Eeħe!
Shailene, il-ħwejjeġ xajthom fil-washing machine? Eeħ, daqs kemm domt indur għall-ikel u ħa ngħidlek Mister Sammut, ta, tini iżjed flus għax ċaħħaqt taru mar-riħ. Ma jiena dalgħodu tajtek tletin lira. Ikolli nagħmilhom jien jiġifieri, hu. Hawn, ara, ara l-bieb.

U dawn l-ingredjenti ma ssibhomx f'supermarkets normali, u. Imma dawn affarijiet ġa lesti, mela inti ma tafx issajjar? Ii, żgur li naf insajjar jien ħadt il-kors tal-easy cooking! Ejja hawn dak li jġibu r-riklam tiegħu b'waħda tisfen u tgħajjat bi kċina internazzjonali fuq il-bandiera tal-EU! Ii, kemm inti bravu dak hu, Sur Sawl, l-istess dak mod, ii. Għalhekk mort il-Hombre u ġibt it-tacos Messikani. U taf x'biċċa xogħol kelli u biex inġorrhom, ara, kelli nikkri taxi biex iġorrhomli kollha! Eeh, u ħa ngħidlek, tliet il-lira ma bastawniex, ta! Kelli noħroġ il-flus mill-booty.
Aw, Charlene, isma', inti, mhux tort tiegħek, taf forsi, imma inti ma' Markiż kellek tmur mhux magħna. Eeh, qed tibgħatni? Charlene, aħna housekeeper kellna bżonn. Eeh, ma' zlott fair, ta! Ħa ngħidlek mod fair. Charlene.
Kelli magazine ta' Tony antik, taf fejn? Mimli animals, dak kien imqatta' dak irmejtu ħin. Irmejtu dak ta' Tony.
Kollox jew xalin, tista'
X'affarijiet daw?
Mela sejra. Eh, nuża sistema moderna wis għaddadi tiegħek. Eh, Bilħaq qabel ma ninsa, hawnhekk għandek eh, is-salarju tal-ġurnata li għamilt magħna. Grazzi. Illami kemm intħelu illami! You go to Paċevilla? L-era ka ma jmurx Paċevilla nar ta' sibti għalli xikollu ħafna xi studja. I better go, mela. Goodbye, my love, goodbye! I always will be true! Nan.
Għaddi, għaddi. Inti Karmelina, u? Idħol, idħol.
Għawek, għandkom it-trab, għandu bżon tfarfira. Essa ħuħsib kollox int. Untu ħalli fidejja, il-lejla diġa nafsen għamlilkom, iva. għaxina ħob nipjana minn qabel. Ejva, prosa, idħol ħol fil-ċina, għaddi, għaddi, għaddi Karmelina, għaddi. Din hija l-ċina tagħna.
Lew, mamra kollu. Isma' għandkom microwave. Insomma, l-lum kollox issibilhom fid-dar, mhux hekk mhux bħalna, żmini fuq il-gali konna nsajru aħna, imma żminijiet jitbidlu mhux hekk. Iż-żmien jgħaddi u lanqas tinduna. Ekku. Isma' llum nagħmlilkom full pettu. Eh, bħal dak li taf tagħmel ommi ta' għalkemm miskina sa dejjem fis-sodda. Eh, eh. Mela nibdew? Nibdew, nibdew, mela le, nibdew. Ħalli npoġġi nistrieħ ftit. Farfar sew? Ivi, iva.
Eksew? Iva, iva.
Ħara.

Ara, issa għamilt, għandek raġun. Ah. Issa Pitter, imma meta nispiċċaw. Eh, eh, Pitter meta nispiċċaw, mela ħanfarfar. Mux ħajar toħos fit-tisjir issa. Diga, ver, ver, isma' għandkom bazar. Il-bazar.

Da tajjeb da. Ma dak passatur.
Passatur. Veru. Passatur. Vicky!
Victoria! Vic, Vic! Għawina!
Tinżel miegħi fil-bitħa naqraw il-marjazzi. Mela le.
Għax miskina tajt kemm qed tiġewwa saqajja dal-aħħar. Immorru fik.
Let's go.
Xaħna big grace.
Ħanni u sandwich u ħirġa jena, fejna nina? Taqla l-ħwejjeġ.
Mela ħammur namel jien.
Għajjel pa?
ċer speċjali mhux. Nina ridet tfarfar fuq il-cupboards tal-ċina billi ma felħitx titla fuq il-banketta mħabba l-artrite. E, Tlajtu farfartu għamir. Kemmi ħelwa Nina papa tfakkarni fin-nanna Mary.
Sammur inkompli nfitter ftit ieħor.
Xi faħika fejn għatteb qudiem in-nannu. Naf, anzi kompliment kien. Tas kemm tkellimna fuq in-nannu, qed ngħidilha kif kien tagħmilli xi rimalju meta konna żgħar, għad li jekk irid tagħmilu li taqax taf kif. Tgħidx kemm ħelwa jiena rejt għall-pitturi tiegħi veru ġbuha. Marija!

U jiena u Marija nitilgħu sa fuq. Morru Marija. Tlaqna.
Le, le, le, pa, ma jistax ikun li naħdmu biha din. Mela għajdila int li ma nistgħux naħdmu biha.
Sewwa wis. Id-dirty work tiegħek nagħmlu kollu jien u xekk. Trix tħallini tbażwart illum? Imma dħulija hux.
Nistħajjilha ommi. Qed inġibha quddiem għajnejja. Tiftikarha int in-nanna Dolor hux? Żgur li niftakarha.
Imma xorta waħda rridu nagħmlu xi ħaġa. X'sa nagħmlu?
Ma nafx hux. U min se jgħidilha? Jiena żgur li le.
U lanqas jien.
Sarġa,
Ġib dak il-genti taf? Għandha tassew razzett sabiħ. Bil-forsi ditni nidħol nara lil omma. Għandha żmien taf.
Allora kif tiġiha? Xi kultant mal-ġirien u tinqeda ma' oħta wkoll. Biss aħna rridu naraw xi nagħmlu, eh?

It-tfal fema. Kellhom xi jagħmlu. Ġej, ġej.
Jiena ma ngergirx, għalkemm aktar minn tħin magħha milli fuq xogħli. Din it-tarba ma kellix rehearsals. U qatt ma rajt il kulħadd jaħdem daqshekk din id-dar.
Ma nafx, Ħelwa, ħelwa ħafna. Imma spiċċa neħdu ħsieb aħna minflok jieħdu ħsieb lilna.
Veru, ma ħadd m'għandu l-ħila jgħidilha l-verità. Jiena żgur li le.
Tfakkarni wis f'affarijiet sbieħ.
Skużawni li dħalt fuqkom hekk, imma li naħseb u vera ninstab inkwetata. Ma nafx li se naqbad ngħidilkom. Ħarsu ftit. Jiena ma nistax nitbaliġi hawn. Bej biż-żmien u l-artrite. Titkellim sabiħa. Kemm fakkarni fit-tifla tat-tifla mimlija enerġija u brava. Ta' żmien kont isni fil-ġenna. Kienu l-aktar żmien kont nara kuntenta f'Malta għax nkom nistwajba. Għamilt stajt insefter imma qatt ma familja bħalkom. Missa qed naħseb f'ommi traskurajta u wara dak li għamlet miegħi ixtaqla wista aktar minn hekk. Ikun naċċetta li ma nistax nħalli l-ġirien u oħti jduru aktar biha, daqqa dur waħda biha u daqqa l-oħra. Qatt ma tarani. Miskina miegħi tajt xi kelma. Nor ġlejja ta' ġgħi, sar ġawni. Sax naqqa naħdem. U wara kollox inkom, mhux li li tridu. Servizjok li.
Aħna ġibna ħabiba ġdida fik mina. Nittama li qudiemat nerġgħu niltaqgħu, eh?
Bambini birek il-familja tiegħek, Sur Zammu. Miki. Marija. Tom. Toħroġ kejk Tom. Boys. Kien qed wassalni issa. Ejja waħda tal-minn.
U jara teqgħu dejjem hekk maqudin. Għax l-għada jrisbaħ ħaġa fil-familja.

Illum irċevejt iċ-ċek tal-pensjoni. Immorru naraw film.
Mhux film nani m'għandix aptit. Laqas jien.
Mela morru niklu pizza. F'pizza pizza nan, Carmelina għamlet naqra soppa ta' ranna vera tajba. Insomma, minni aħna, kif qaltilna hi.
Mela niklu aktar bil-qalb. Għax l-ewwel darba li qatt sajjarna xi ħaġa sulet in-nies.
Pa, għal ftit ħassejtni qisni qed ngħix fiż-żmien tan-nanna, in-nanna Dolor.
Naf xi trid tgħid, John.
Victoria ħassitha wisq. U Marija?
Tgħidx kemm qatgħet sigħat tparla magħha f'dawn it-48 siegħa li għamlet magħna. Tony jgħaġġibni, qatt ma ħareġ mid-dar kemm damet qawwi.
Iva ruħi min, għallimtna ħafna affarijiet dal-jumejn li għamilt magħna. Kien hemm ħaġa waħda li għoġbitni li qalet. Għaxbitha l-familja tagħna.
Nan. Nistaw nudu daqxeja u ma' kollu. Jom għandkom xaġa x'titkellmu bejnietkom.
kien hemm ġkant kbir kbir ħafna li kien werwer lin-nies tal-pajjiż kollha.